Uganda okwega kwekorera kandi bakabaisaho amaka gaabo ngu ahabw'okuba na Ruhanga naahabura abantu okugira eki baayekorera. Ebi abigambire obu abaire ari omuri omu bureeberezi bwa North Ankole omuri Rushere omu disiturikiti ya Kiruhura. Ishe abareeberezi w'ekanisa asiibire ebyo byona ebikozirwe omuri North Ankole Kandi emikoro egi ebaire aha mbuga nkuru z'obureberezi bwa North Ankole Diocese omuri Reshele Kirihuura. Uganda, Abantu ba eka ba Church of Uganda, abantu ba Katonda mwena twige okukora okweyimiriza kuba God's word tells us work work is health okukora kyabwa Katonda okukora. Abaganda baga ebirungi biva mu ntuuyo. Yaayongyera yaashaba abaikiriza boona okufayo bakareka emize y'ebitingwa kandi boorekye ekishushani kirungi omu maisho ga Kristo. Amazima aga Kristo gagamba, Twine okugobera obufumbo obw'omusajja naki n'omukazi. Amazima aga Katonda gagamba, Tetwine kugoberera nsi nga bwegamba. Ensi ye nonya bya we called secularism. The secular world is seeking its own way. Secularism, materialism, consumerism, liberalism, isms, isms. Ezo zona ebintu ebitari. Kyova oraba abantu abantu bagenda nibatwara ensi nga bweyogera agamba. Temufananyizibwa ng'emirembe gino. Omu muringo nigwo gumwe, His Grace Steven Kazimba Mugaru ayehanangiriize abeebembezi ow'okweharira kimwe omuze gw'obushomankuzi eki arikugira ngu eki nikyo kigareire Uganda enyima. Abantu nibagenda kukora ebintu ebitahwesa Katonda kitiibwa, okubba, corruption, ekyo si kigambo kya Katonda, corruption, okunoonya eby'ensi, omubiri. Okunoonya eby'ensi. Ekigambo kya Katonda kino ky'ekitureetera okukyusibwa. It brings total transformation. Ekyo kyankyusa. Tendereza Yesu olye omwana gwa ndiga Yesu omu.
Abakristaayo abatari bamwe na bamwe basimirisha abareebizi His Grace Steven Kazimba Mugaru ahabw'okubaheereza omugisha, beitu otaireho n'okutaayaaya omu kanisa yaabo. Ebi Ruhanga yaatuhaire, akatuheereza omutwe gushemereire kuteekateeka, kandi n'emikono yaitu eshemereire kuba neegira eki yaakora. Haza omu nikiija kureetera kugira ngu amagara gaawe weena haine eki gariije kutunga, omu kushanga otaine eki orikweganyirira nainga shi eki orikugira ngu obaase kuza kureeberwa ondiijo muntu, iwe wenka waamubaasa kuceica. Cha yaatayayisa Archbishop wa Church of Uganda kandi oyo Sirimu arambwire projects akozire buri kimwe kyona yareeba omurimo oguriyo nikorwa aha eiziina rya Ruhanga ryasiimwa. Engiri ye aharimu okushomesa kwingi. Eky'okubanza. nokureeba ngu abantu twayemanya wayemanya nk'omushaija ogwo yayemanya nk'omukazi kandi nimusiima ahabw'okuba kamanda w'orutaro oru orw'okurwanisa ebisiyaga omu ihanga ryaitu ahabw'okuba ebyo nibiita nibiita obuhangwa bwaitu nibiita enyikiriza yaitu nitwikiririza omu kuzaara nk'abairaguju ahabw'okuba nitumanya ngu okuzaara n'emikono. Abaana nibakuheereza emikono ni securite kandi nibakushakira n'okukushakira. Ekyo nitukimusiimira kandi yaakishoboorora gye. Amakuru aga gashakwa Job Kato awa Sky TV ag'enshonga muri Kiruhura.